Сулар җылы. Алиса, әгәр дә мин хәзер алтын балык тотсам, син менә аңардан э, үзеңнең нинди теләкләрнең үтәлүен сорар идең. Менә синең нинди хыялларың бар, шуны безгә Э, сөйләп күрсәт әле, ә? Дөньядагы шушы җир шарын астын өскә китергән хәл тизрәк бетсен иде дә, кулга кул тотынышып Питрауларда, калган бәйрәмнәрдә җөрер идек. Ә. Һәм дә тагын бер теләгем бар. Аха. Тагын берәү генә. Әйе. Евровидениега удмурт әбиләре генә түгел, безнең керәшен түтиләре дә барсыннар иде. Сәм инде, әлбәттә, беренче урын алып кайтсыннар иде. Син кайсы түтиләр турында әйтәсең? Әллә инде Татарстанда Крутушка фестивалендә күп җөрәкләр җаулаган Дүсмәтнең Җиңгәчәйләр фольклор ансамблен әйтәсеңме? Әйе инде, дустым. Дүсмәт авылы бит минем тәтәмнең туган җире. Җиңгәчәйләр ансамбленең түтиләре миңа туганнар кебек. Әйдә, аларны да карап узыйк. Әйдә!

Арулармысыз, җиңгәчәйләр? Арулар! Арулар! Кайлардан бик матур иттереп кайтып киләсез әле? Менә урманнан үләннәр җыеп кайтып киләбез әле. Күрәм, күрәм, инде кулларыгызда бик, бик күп иттереп үләннәр җыйгансыз. Яле, миңа да берәрсенең нинди икәнен сөйләп күрсәтегез әле. Менә Иван чәй монсысы, менә моны элек-электән чәй урнына гына эчкәннәр, хан чәе дип аталган менә бу. Бик тәмле, шифалы. Бик кызыклы, тагын нинди юләннәр бар икән кулларыгызда? Эй, утырыйк әле, утырып сөйләшиек. Әйдәгез, әйдәгез. Ял итеп тә алырбыз. Бергәләшеп утырып, түгәрәкләп. Ардырды бит. Ягез әле, тагын кайсыбызның кулында нинди үләннәр бар икән, сөйләп күрсәтегез әле. Менә мин каен ботаклары җыйдым әле. Каен ботакларыннан мунча себеркесе ясыйм. Аңа мин бүтнек, мәтрушкә кушам. Мончада бик тәмле ис чыгара торган була. Алла бирсә, бу куна камычага сезгә киләбез. Ярый, ярый. Тагын кайсыгыз яли? Әйдә, Рима әйт әле. Менә ромашкалар җыйдык. Ромашка төнәтеп, тамаклар чайкарга бик әйбәт, тамаклар авыртканда. Эй, чәчү алга да бик әйбәт, чәчне бик матурлый. Әйе. Шифалары булсын, дәвалары булсын, шулай бит.

Быел кызлар без чирләп тормыйбыз инде. Коронавирусны куалыйбыз. Шуннан да инде моның кадәр дәвалы үләннәр җыйгач, чиргә бирешмибез, шулай бит? Бирешеп тормыйбыз. Сез инде менә безнең районыбызның күрке булган халык җиңгәчәйләр көрәше фольклор ансамбле, шулай бит? Сез инде бик күп юллар гизгән, кайда гына булмаган, инде Рәсәй күләмендә, республика күләмендә булган барлык, барлык, барлык вакыйгаларда да сез һәрвакытта да катнашып киләсез. Инде менә сөйләп кенә китегез әле, ансамблегызга ничә ел, һәм инде сезнең горурланырлык, инде э, бүләкләрегез дә бар, шулай бит? Шулар турында да сөйләп китегез әле. Дедәй сөйләйдә. Әйдә, Виктор дедәй. Безнең менә бу составка дөресен әйткәндә 5 яшь тула. Менә 5 яшь, әйе. Ну, э, керәшен ансамбле мин менә 70-80 елларда эшләгән вакытта беренче мәртәбә оештырып алган бар. 80-нче, әйе шул 80-нче елларда Ул вакытта әле керәшеннәргә бик почет юк, юл бирмиләр. Но э, мужикларның менә мондый простой күлмәкләре инде хатын, кызлар, әбиләребез, менә күбесе инде алар жмахта. Күбесе инде бөтенесе диярлек ул вакытта ниткәннәр, оешканнар. Менә шул вакытта оешып карадык. Аннан соң инде э, безнең җитәкләп килде Мария, шулай бит Кумазан башының э, җитәкләп барды берничә авыртны берләштереп. Менә яңадан монда кайтып эшкә урнашып эшли башлагач, уйладык, яңартырга үзебезнең авылны гына. Берничә авыл йөргәннәр. Үзебезнең авылларны кызларга дәшеп, менә минем янда утыра Мария Петровна. Аңар таянып беренче, әле ул вакытта культурада түгел дип әйтик әле. Аңа шалтыратам, шулай итеп җыелып киттек тә башта, иде уйнап кына карыйга дип. Кызып та киттек шулай бит кызлар. Кызып та киттек. И кайсы елны әле ул, 16 нчы елны монда 16 районның нее булды, фестивале. Шул фестиваль вакытта безнең Казаннан килгән кешеләр, нишләп сез народный исеменә бармыйсыз диделәр. Менә шуннан инде тотындык, әзерләндек. 17 нчы елның декабрендә без народный исемен алдык та. Менә шулай иттереп, шул көннәрдән бирле инде бергә менә төп безнең членнар монда дип әйтик инде, безнең йөрүчеләр, әбиләребез дә бар, 80 яшьлек, 90 яшьлек дигәндәй, алар инде олыгайдылар. Э, без алар белән кунакта гына очрашкалыйбыз, бәйрәмнәрдә дип әйтик инде. Э, менә төп состав шушы хәзер. Менә шулай яшәп киләбез әкрен генә. Бик яхшы, чыннан да инде сез инде безнең районыбыз гына түгел, республикабыз э, һәм инде Рәсәй данын да яклап күп кенә төбәкләрдә булдыгыз, шулай бит күп юллар уздыгыз. Иң ерак юллар кайларга алып барып җиткерде сезне? Мария сөйләп китә әле, әйдә әле. Мин баш... Мин уракта бит инде. Без ике ел рәттән Башкортстанга бардык. Троица фестиваленә ике ел рәттән барып, анда без э, үзебезнең культурабызны күрсәтеп, үзебезнең җыр-биюләребезне күрсәтеп, анда ял итеп, үзебезне күрсәтеп, аларны алар белән аралашып кайттык. Тагын кызлар кайларда булдык әле без? Крутушкага булдык. Крутушкага ел саен барабыз. Казанга Крутушка фестивалендә. Республика наш дом дигән. Әйе, Казанга бардык быел. Э, наш дом Татарстан фестивале бит инде ул республиканский фестиваль. Шулай ук. Шунда җиңеп чыгып, җырлап биеп кайттык. Җырлап биеп. Бермәнчекләр белән бергә Муса Җәлил опера балет театрында шулай бит. Әйе.

Әйтеп китсәк, чыннан да инде сез безнең халык җәүһәре булырлык фольклор ансамблебыз. Виктор дәдәй, әйдәгез әле менә сөйләштек, ничә ел икәнен дә әйтеп киттек. Монда бит инде мәдәният өлкәсендә эшләгән кешеләр юк, шулай бит? Җаны тартып килгән кешеләр күбесе. Әйе. Һәрберсе белән таныштырып китегез әле безне һәм тамашачыларны. Менә безнең Теге яктан Лизадан башлыйбыз. Лизабыз бу безнең. Төп солисткабыз. Пенсиядә инде хәзер. Пенсиядә бухгалтер булып гомер буе эшләде. Экономист, бухгалтерия. Аның янында Римма. Ул минем сеңелкәшем, родной.

Малны җибәрә, каршы ала. Көн-төн, бертуктаусыз. Монда да Монда да вакытта. Әйе, минем күршем э, Анастасия. Нашты. Наштый. Әйе, Наштый. Пенсиядә Бабай карый. бабайны карый, бабай тәрбияли. Анфиса безнең. Безнең ул Анфиса, ике ел булдың әле? Икенче елың ма безнең мәдәнияттә? Художество җитәкчесе булып эшли башлады. Бик актив. Бик актив. Аның янында тагы бер күршем, Светлана. Светлана пенсияга чыкты тагы. Пенсионерка. Шундый батыр яшь кызлар пенсионеркалар барсында. Әйе, хәзерге вакытта өйдә әбине карый, тәрбияли. Гомер буе бухгалтериядә эшләде. Әйтелеп, ә янында Мария Петровна менә безнең мәдәният йортының директоры. Минем төп не инде уң кул. Уң кул фольклор фольклорны алып баруда, оештыруда. Мин үзем инде шушы фольклорны оештырган Шул кызлар белән оешып киткән. Виктор дәдәгез, дип әйтим. Менә бүгенге көннән әйтим әле бүгенге көннән инде шушы коллективның аккомпаниаторы гына булып калдырым, җитәкчелек өчен Мариягә тапшырырга дип уйлыйм. Кызлар белән гел бергә, янәшә бер коллектив. Мин Мамадыштан кайтып йөргән сәтә яраграк та. Менә шулай әле безнең Раишкабыз бар, эштә. Санкә әбиебез ялда инде иби. Ялда, хат, ул лаеклы ялда. Бүтән вакытларда килеп, әле кушылып җырлаучылар, килергә теләүче кызларыбыз да, хатыннарыбыз, әбиләребез дә бар дип әйтерлек. Әле

җыйдык, куйдык. Аннары бөтен бәйрәмнәр шушы җиңгәшәйләр составында үтә. Нәрсә генә булып уйнап, җен дә булып уйныйбыз, сарык та, дуңгыз да, без барысын да уйныйбыз. Яңа ел бәйрәмендә безне көтеп торалар. Менә мин инде кә, э, ни дигәндә, җитәкче буларак сценарий язып кайткан була. Язып кайтам да бирәм, менә шушы менә әмтүсе белән. Икенче көнне килсәм, бес үзгәртеп куйганнар, скелет шул, ит салганнар, матурлап. Әле үпкәләп тә йөрим, минем нине, мин язам, сез икенче рәт итәсез дип. Менә шулай итеп, шулай яшәп ятабыз инде менә шулай. Әйтәләр, булган кешедән бар да була дип, шуңа күрә сезне төрле рольләрдә дә инде күрергә Инде тамашачыга да насыйп булсын, шулай бит. Э, бик кызыклы рольләр уйныйсыз икән. Ә инде менә репертуарга яңадан әйләнеп кайтканда, менә кем сойлый җырларны? Бөтенегез э. бергә утырып сойлыйсызмы җырларны? Һәм менә сезнең репертуарда инде э, әби-бабайларыбыздан күчкән элеккеге Җырлар да, йоло җырлары да бик э, бихисап. Аларны кайдан аласыз? Аларны кем э, булыша сезгә эзләргә? Менә шул да кызыклы иде безгә. Монда әйтегез әле кызлар, без бер генә кеше эзләмей. Бөтенебез менә әйтсәк, һәрберебез бер нәрсә күтәреп киләбез без. Шулай менә Сөйләгез әле. Үзебезнең э, авылдагы әби-бабайлардан күбрәк алабыз инде шушы җырларны. Үзебезнең төбәк җырларына күбрәк урын алабыз. Күбрәк басым Әйе, ясыйсыз. басым ясыйбыз, әйе. Ә менә әбиләр, бабайлар сезгә теләп бирәләрме бу җырларны? Теләп тапшыралармы мирасны? Әйе. Сөйләгез. Сез Әле менә- дәвамчылар дип. Әле менә күлмәкләр турында әйтим әле. Менә. Күлмәкләребез, менә бу күлмәкләр безнең башта йөри башлаганда әз генә иде. Менә хәзер име, капчыклап, капчыклар үзләренең сандык төпләреннән капчыклап ап киләләр, теләп ап киләләр. Теге сандык төбендә ятмасын, кешегә күренсен өчен. Менә алда бирәсе соравымны тартып алдыгыз, шуннан да инде менә сезнең өстегездә берсеннән берсе элекке күлмәкләр. Ә менә иң борынгы күлмәк кайсыгызныкы дигән сорау туды миндә. Кайсыгызныкы борынгырак икән? Барысы да борынгырак. Барысы да борынгырак. Менә инде элеккеге суккан. 50-60 яшьлек күлмәкләр инде болар ким дигәндә. Суккан күлмәкләр. Әйе, суккан. Әйе. Без туган вакытта кайсы да булса булгандыр да моды. Булай да. Инде җиденче елда туган әбиләребез кигән бит инде аны. Әйе. Җиденче елда туган әбиләребез 18 яшьләрендә киеп. Инде димәк, кайсы бер э, күлмәкләргә 100 яшь тула туганда да бар. Әйе. Инде ул э, сезнең музейларда да экспонат булып торырлык э, күлмәкләр әле эшкә яраклы. Бик бик бик нык, бик матур. Хәзерге киемне бер елда кимибез шулай бит, ә монда инде 100 яшькә якын күлмәкләр сезнең өстегездә. Чыннан да инде Менә әби бабайлар бирәләр дисез шулай бит, бик теләп алып килеп бирәләр. Ә менә сезнең муеннарыгызда булган тәңкәләр, алар хәзерге тәңкәләрме, ә инде элеккеге тәңкәләрме? Болар инде хәзерге бит. Хәзергеләр инде, элеккеләре, элеккеләре дә бар. Элеккеләре дә бар. Элеккеләрен инде сез саклап кына һәрвакытта бергә киясез. Инде алга таба барып бер дә дәй. Менә сезнең бер үзегезгә шуның кадәр бик күп матур хатын кызлар. Авыр түгелме алар белән? Авыр булса, авыр булса, рәхәт, җиңел. Менә өйдә утырасы да килмәй инде. Мин пенсионер бит инде хәзер. Пенсиядә булгач инде. Өйдә утырасы килмәй. Гел э, җыеласы, әле алар берәр атна җыймасаң, менә хәзер бу нәрсә булды бит инде. Коронавирус. Җыела алмады. Әйе, изоляция булды инде, самоизоляция. Булгач, җыелып булмады. Ә гел җыелган вакытта бер атна җыймасаң, телефоннан сүз кая, ник җыелмыйбыз без, нәрсә без, шулаймы дип. Звони итә башлыйлар. Җыелышып, сөйләшеп, аралашып, җырларны җырлап, яңаны өйрән дигәндәй, гел шулай. Менә менә инде тартып тора инде шулай. Әңгәмә алар белән кызык, рәхәт тә. Бит инде безнең хәзер яшь бара дигәндәй, ностальгия дигән нәрсә дә бар яшьлеккә. Барсын искә алып утырабыз шул Инде менә, чыннан да, сез менә кызлар янына бер вакытта да үзегез генә килмисез, шулай бит үзегезнең җан дустыгыз, уен коралыгыз белән һәрвакытта да бергәсез, инде кайсы гына чарада булмасын, без сезне һәрвакытта да бергә күрәбез. Инде менә әйдәгез әле музыкаль пауза да ясап алып, җырлап алабызмы, әллә инде кызларны биетеп аласызмы, Виктор дәдә? Нишлибез, кызлар? Әйтегез әле.

Әйдәгез әле утырышыгыз, җиңгәчәйләр. Бүген инде барлык Кешеләр өчен дә шундый матур, зур бәйрәм, Питрау бәйрәме, шулай бит? Инде менә сөйләп китегез әле, без инде республикабызда бу бәйрәмнең ничек уздырылуын барыбыз да беләбез. Ә инде менә нәкъ менә сезнең якларда гына Питрауда уздырыла торган, бәлки ниндидер йолалар бардыр. Нәкъ менә, менә сезнең җирлеккә генә хас булган. Әйдәгез әле, сөйләп китегез әле шулар турында да. Нинди җола беләсез? Әйдәгез әле. Менә Петров бәйрәмен ничек бәйрәм итәләр икән сездә? Менә иртә белән тордык. Коймак пешерәбез. Тәбикмәк, тәбикмәк. Йокыдан торуга тәбикмәк исе, аннары аннары чиркәүгә кләүгә барганнар инде. Хәзер дә безнең җиңгә шәйләр баралар белән. Йөри башлалар. Менә безнең үзебезнең янә шавылда бар. Шунда йөриләр. Чиркәүгә барып кайттыгыз, чиркәүдән кайттыгыз. Аннары үләнгә китәбез. Аннары үләнгә. Үләнгә китәбез, чөнки ул көнне Инде үләннең шифасы бик зур була дип әйтәләр, шулай бит. Инде шуннан соң башка үләннәрне җыймыйлар, дөрес бит? Питрау җитте. Җәйде дип әйтәләр, әйе. Менә үләннәрне җыеп, үзегезгә табигатьтә көч җыеп кайтканнан соң, аннары Чәй эчәбез инде. Кунаклар каршылыйбыз. Кунакларыбыз кайта, әйе, бәйрәмгә инде. Питрау бәйрәме керәшеннең зур бәйрәме инде ул. Әйе. Аннан соң кич белән инде уен, көлке, җыр, бию башлана инде. Инде барыгыз да бергәләшеп сездә дә кичке уенга чыгасыз. Кичке уенга чыгасыз. Ә менә кичке уенда иң яратып җырлаган җырларыгыз бармы? Или яисә инде булмаса, менә нәкъ менә шушы җыр Питрау көнне генә җырланырга тиеш дигән җыр бармы? Андый җыр бар микән алай? Барлык җырда җыр. Бар, бар, ничек булмасын, яңа җыр. Э, яңа җырыбыз безнең. Яңа җырыбыз. Яни яңа яңа җыр түгел, яңа эзләп тапканбыз аны. Яңа өйрәнгән. Әйе. Җырлыйбызмы соң без аны? Әйдәгез, җырлыйбыз. Ни кадәр җырласак та була. Башлап кит алсак ниме? Менә әйдәгез әле яңа җырны мин дә беренче тапкыр ишетим әле сезнең белән бергә тамашачылар да ишетсеннәр әле. Иң беренче булып җырлашыйк бергә, җырлашып, матур итеп утырыйк әле.

Ой, бик зур рәхмәт. Чыннан да инде менә сез җырлаган һәрбер җырда да тормыш турында, дуслык турында, яшәү яме турында, шулай бит, туганлык турында. Инде сезнең һәрбер җырыгыз да нәкъ менә шундый хисләр белән тугарылган. Инде бик зур рәхмәт сезгә. Менә тагын бер соравым бар әле минем сезгә. Хәзер бит инде барысы да әйтәләр, яшьләр безнең фольклор белән кызыксынмый. Алар заманча музыка гына тыңлыйлар. Барысы да милли кием кимиләр, ә инде заманча кием генә кияләр дип сөйлиләр. Шулай бит? Миңа калса, сезнең якка бу кагылмый. Чөнки сезнең якта яшьләр күбесе сезнең фольклор белән кызыксыналар. Алар сезнең эздән баралар. Һәм менә сез аларга менә шушы үзегезнең милли мирасны ничегрәк тапшырасыз? Һәм менә мин әйткән сүзләр рас микән, дөрес микән? Әйтегез әле шуны. Менә әйтеп китим әле, безнең бит мәктәп каршында, культура йорты каршында тәңкәләр ансамбле эшләп килә, фольклор. Беләсез инде. Менә безнең балалар инде алар. Безнең оныклар дип әйтик инде. Матур гына. Инде күбесе чыгып китте хәзер. Анда йөреп, Зоя Васильевна җитәкчеләре. Мин э, шулар белән инде тоже э, чыгып киттеләр. Безнең бит әле үзебезнең авылыбызның керәшен чибәре Алиса Исаковабыз бар. Шушында ук шул балалар белән үсте, безнең белән йөреп алды. Аннары инде укырга китеп барды, шулай итеп керәшен чибәре, һаман да әле керәшен чибәре.

табиблар, шулай ук инде мәдәният хезмәткәре булсын ул. Менә сез э, үз күңелегез белән теләп килдегез бит инде бу ансамбльгә. Ни өчен килдегез һәм ни өчен менә сез биредә, менә бу ансамбльдә? Әйтеп китегез әле, барыгызны да ишетәсе килә. Менә үземнең, үземнең әни 82 яшенә хәтле шушы ансамбльдә йөрде. Менә әбиләребез дип бик әйтә бит ул. Әле 82 яшемдә дә алар ике, ике санкави крутушкага бардылар безнең белән ияреп. Менә шул минем нәнәем Нәнәй. булгызын керәшенчә. Нәнәемнең елавысын, шуның җырларын дәвам итәсем килә менә. Шуңа күрә үзем дә бик кызыксынам мин менә шушы кызлар арасына чыккач бик рәхәт. Әле ул эшләгән вакытта бер төрле, менә өйдә утыра башлагач бигрәк тә кеше янына күңел тартыла. Менә болар белән шундый рәхәт, шуңа күрә нәрсә дә булса үзебездән эз калдырырга өйрәнергә тырышам ди. Бик зур рәхмәт, чыннан да инде әби-бабайларыбызның мирасын тапшыру бик яхшы гамәл. Инде Минме? Мин дөресен генә әйтсәм, мине дәдәй, әйдә, өйдә утырма, үзең генә безнең белән йөрергә, диде, ансамбльгә, ди. Эй, мин җырлый белмим бит, ди әдия, төш тимиме, ярар, митәм, югары чыларга иптәш булырмын, йөрим әле, дип. Шуның хәтле теләп өйрәндем, бу керәшен җырларының, дөресен генә әйткәндә, сүзләрен аңлый алмыйдыр идем, әниләр җырлаганда, безнең әниләр җырлаганда. Ла, лә, ләләрне куша-куша өйрәндем, менә хәзер өйрәнеп, өйрәнеп, өйрәнәсем килә. Теләп йөрим, эшем тыган, ней, барасы җирләргә планны алдан корам. Планнан тыш чакта була. Менә боларны ташлап киткән чакларым да булды минем репетициягә килгәч. Телефон шалтырап инде. Мин теләп йөрим, җырларны өйрәнәсем килеп. Шуннан да инде сезгә аерым рәхмәт әйтәсе килә, чөнки хәзерге менә э, авыр вакытта, пандемия вакытында сез табиблар инде һәр вакытта да безгә ярдәмгә килеп, иң беренче булышчылар, иң авыр э, таякның иң авыр башы сезгә төште. Сезнең эш бик күбәй иде чыннан да. Бик зур рәхмәт сезгә ихластан. Инде дәвам итеп, әйдәгез әле. Мин боларның беренче тапкыр яңа елда бәйрәмнәрен күрдем дә Рима как раз биергә бастым яңа имә. Кушылтыйм колагына. Рима, мин иртәгә үк сезнең янга менәм дип. Шуннан менеп киттем үзем, э, үзем менәм дип инде бик. э, Рәхәт бит теләп, теләп иде менә. Мин сезгә менә ашкынып утырдым инде шул вакытта боларга ашкынып утырдым да кит, мендем. Э, йөри башладым инде аннан соң. Өйдә бит э, эшләр беткәннән соң кич белән бит каядыр барасың. Башта барасы килми шул торган була теге орган шикелле. Монда менәсең төшәсе килми, рәхәт, органнар бетә. Кызык инде яшәреп төшәбез. Көлеп, сөйләшеп, аралашып, җырлашып. Рәхәт инде шундый. Шундый рәхәт чаклар инде алар өчен күбрәк булсын. Чыннан да әйдәгез әле. Мин үзем Гизатки әйткәнчә, нәнәсе белән бергә яшь вакыттан ук ияреп йөреп, шушы җырга-моңга тартылдык, бу ансамбльне. Әбиләр туктагач та мин үзем туктармын дигән идем. Менә әбиләрнең биюен дәвам итәр өчен бөтенебезебез җыелдык. Инварга кушылып, алар белән йөргәндә, безгә һәрвакыт әбиләр истә тора. Менә алар күтәреп алып, без шушы Дүсмәтне Кем әйтмештәй, аякка бастырлык бик тора бит гармунчы булып килгәч. Беренче чиратта аңа без бик рәхмәтле. Шуннан да Дүсмәтне хәзер ерак, еракларда да кайда икәнен беләләр, шулай бит? Әйе. Безнең кызлар Дүсмәт өчен җанын тәнен биреп торалар. Молодцы. Инде төбәк чыннан да шушындый шулай Зав булган. клубларыбызга бик зур рәхмәт. Менә алар әйдәкләмәсә дә безне. Бездә ябылыр юк аларга да молодцы. Чыннан да инде шундый кешеләр булганда гына Төбәк алга бара, чәчәк ата. Инде төбәк э, беркайчан да кешесез дә калмаячак, шулай бит? Дәвам чыга икән. Әйдәгез әле. Мин үзем шушы а, коллектив оешкач инде сразу беренче көнне үк әйтүгә үк мендем. Аннары инде бик кушылып яратып йөри башладым. Хәзер инде шушында үзем эшлим инде. Шул бик молодцы кызлар, актив. Шул хәтле матур җырлыйлар. Бөтен җиргә дә әйдәгез диюгә, кызлар бөтен чараларга да катнашалар бик теләп. Бик керәшен җырлары җырлау бик матур аларның җырлары, мәгънәләре шул хәтле, һәрбер сүзе матур, яңгырашлы. Яңадан яңа җырлар өйрәнәсебез килә, өйрәнәбез. Аллага шөкер, менә бик матур шулай иттереп җырлап барабыз әле.

Безгә кушылып залда җырлап утыралар. Тамашачылар авызы кыймылтый, Сита җырлый дигән. Иркен җырлар өйрәнеп бетергән инде безгә кушылганча. Күңелле семьяларыбыз да сүз әйтмиләр. Барыбыз тик кенә торалар, берсе дә каршы түгелләр. Күршеләргә рәхәтле барсак та, берсе дә каршы килмиләр. Бик теләп йөрибез, бик рәхәт, бик күңелле бергә-бергә җырлап йөрибез. Рәхмәт. Мин инде мәдәният йортында эшлим бит инде. Бу кызлар белән инде шул башыннан ук эшли башладык бит инде. Бик э, дус коллектив. Һәрберебез үзенең менә без үзебезне характерын белеп бетердек үзе хәзер. Авыз ачкынчы ук нәрсә әйтәсен кешенең кызларның уже белеп торабыз без. Без бик рәхмәтле имя Виктор дәдәй. Бу кызларга бик зур рәхмәт. Үзебезнең якның, үзебезнең төбәгебезнең җырларын, гореф-гадәтләрен, йолаларын киләчәк буынга тапшырып каласыбыз килә инде. Амин. Бик күп концертларда менә йолаларны үз эченә алган шундый театральләштерелгән тамашалар куябыз без. Менә шушы кызлар белән инде, шушы җиңгәчәйләр белән кукравы да калмады, трусины да калмады, питравы да калмады. Бөтен менә шушы йолаларны эченә алган тамашаларны куябыз, куеп барабыз. Бик зур рәхмәт, Виктор дәдәй. Монда кызлар әйтеп бетерде, мин күп сөйләдем инде. Кызлар әйтеп бетерде, менә мин шушы кызларга рәхмәтле генә инде. Ул бит бергә аралашу кешене ача, Кешенең характеры үзгәрә күпмедер бармы? Ул теге начарлыкка, яхшылыкка таба ниндидер шул э, якка таба үзгәрә. Алар хәзер берсе авыртып китсә дә, менә шул трансферга тотыналар, хәлең ничек дип, менә бүтәннәр алай түгел бит ул. Бу авыртып ята икән ди дә, шул. Безнең алар бер семьяга әйләнде. Шуның өчен мин Факт. Молодцы, кызлар. Чыннан да инде менә э, кыйдан карап торганда һәрберегезнең дә йөзе якты кояш кебек балкый һәм сез менә үзегез бер бәләкәй генә шундый э, сәнгать гаиләсе кебек шулай бит. Инде шундый матур иттереп сөйләдегез. Әйдәгез әле бер җырлашып талыйк әле.

Сезнең һәрберегезнең дә инде безнең тамашачыларга да әйтер сүзләрегез, теләкләрегез бардыр дип ышанып каласы килә. Әйдәгез әле барыгыз аны шушы бәйрәм көнне теләкләрегезне җиткерегез әле тамашачыларга. Нәрсә дип әйтәбез? Шушы бәйрәм көнендә һәммәбезгә иң кирәкле булган исәнлек, саулык, Елларыбызга тынычлык, иминлек телибез. Гаиләләребез һәрвакыт имин булсын, балаларыбыз сау-сәламәт булсын. Үзебезнең менә шушы коллектив бервакытта таралмасын, һәрвакыт бергә булыйк. Мин дә иң беренче медик буларак сау-сәламәт булсыннар барысы да. Ныклы сәламәтлек телим. Тынычлык булсын, иминлек булсын, уңышлар мул булсын, өстәлләр тулып торсын. Барчабызга да исәнлек, саулык, көләч йөз белән шатланышып, шундый матур итеп, шундый матур тормышлар алда да киләчәктә дә булсын безгә. Шушылай көләч йөзле булып, яшь булып калыйк, шат булыйк. Бәйрәм белән барыгызны. Менә бу шушы Питрау бәйрәме елдагыча беркайчан бетмәсен, һәрвакыт шулай елдан-ел сүрелмәсен, матур булып, алга таба тагын да матур уңышларга ирешергә, сау-сәламәт булып, киләсе елларда тагын киләсе елларга Питрауларны бетмичә, исән-сау шулай бергә бер коллектив булып уздырырга язсын. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Дөньялар тыныч булып, сөенеп, куанып яшәргә язсын. Барыбыз да сәламәт булыйк, йөзләребездән шатлык хисе беркайчан бетмәсен, күңелләребез гел шат, көләч булсын. Тату булып, дус булып шушлай, бердәм булып, гел шатланышып, сөенешеп яшәргә язсын. Бәйрәм белән барыгызны да. Питрау бәйрәме котлы булсын.

Инде чыннан да, кадерле тамашачылар, сезнең белән бергә бүген әлеге матур Питрау бәйрәмендә җиңгәчәйләр халык крәшен фольклор ансамбле булды. Инде һәр вакытта да үземнең теләкләремне сезгә җиткерәсем килә. Һәр вакытта да шушылай көләч йөзле, матур, сөйкемле булып калыгыз. Үзегезнең матур гына, кечкенә генә сәнгать гаиләсен таркатмагыз. Алла бирса, бергәләшеп сезнең белән бергә әле 10 яшьлек, 15 яшьлек юбилейларыгызны да каршы алырга насыйп булсын, шулай бит? Амин. Инде дәдә җиңгәчәйләр, мин үземнең юлымны дәвам итим. Ә сез үзегезнең матур җырларыгызны, күңелегездә булган бөтен